nhasi veukama hama neshamwari dzaungana panzvimbo ino pamhuri yemutedzeri wemutungamiri wenyika general tired consider nyika dzino kuveya chiwenga kurangarira upenyu hwaambuya chiwenga ambuya veronica chivaraidze chiwenga avo vakashaya mugore ra1991 makore makumi matatu nemashanu apfuura Pane shamwari dzatsanangura hupenyu hwakararamwa naAmbuya Chiwenga hwerudo, kushingaira, kudzidzisa zvakare vehukama kuti vaite rudo uye zvakare nokukurudzira nyaya yechikoro. Amai VaGenoa Chiwenga vakashaya uye vakashandira nyika nenzira dzakasiyana siyana dzapupurwa nehama neshamwari. Vatete vaChivaraidze vaive murimi mukuru Pamusha pano panotoziikanwa kuti maguta ega ega. VaChivaraidze vaive mudzimai ane rudo, mudzimai asingafarire bopoto, vari mutenderi akasimba wechechi yeRoma ndivo vakasiya vaisa vana vavo vese kuroman catholic church ndofunga munovaona honorable vice president yedu kuroma mukukura kwedu takakudzwa zvakanaka takakudzwa zvakanakisisa sekuru vavanga vachitaura ava vataura chokwadi takakura pano navo Papasina kana mutsauko wekuti uyu mwana ndesekuru ndiani takakura navo so vaive makumba vaikumba kumba hama dzavo dzese anenge arwara anenge ari pano awana chaanowana anenge ari pano isusu mumba medu umu tichikura hatina kumbobva tadya chikafu kana breakfast tiri tega tichiti tadya semhuri zvanga zvisingaitike which means vaive nerudo chinhu chavakagona chikuru ndechekutiendesa kuchikoro. Vanga vasingadi kuona mwana muraini umu. Ndiri kutaura zvamaiguru chete. Onzi ko iwe iwe mutandwa mwana akagarirei pamba apa uyu? Ko watadza kuti aende nevamwe here? Chitoziva kuti mangwana iyeye waakutoenda kuchikoro. Kuti dziri mutungamiri wenyika General Tyadc Constantine dai nyika dzino kuvheya Chiwenga vataurawo zvakare pachiitiko icho vachiti hupenyu hwakararamwa naamai vavo hwakabatanidza vanhu uye vanhu vanofanira kutora dzidziso pakati pehupenyu hwavakararama kuitira kuti veruzhinji varambe vari murudo mukuwadzana pamwe chete zvakare nekudanana.
Saka zvinoreva kuti mai vakatichengeta. Tinoda kuti isu tigoramba tichiteedza tsika dzavakatisiira dzekukudza mhuri zvakanaka, dzekuti mhuri igare yakabatana, mhuri ive inoshandira pamwe chete. Chawana mumwe chawana mese. Mumwe akatambudzika munomhanya monoita chirwirangwe mobatsirana ndozvakanaka muno mumusha machiwenga tinoda kuti vanhu mugare makabatana muchte mushandira pamwe chete muwirirane munzwanane.
Gurukota rinoona nezvebasa rebudiriro mudunhu reMashonaland East, Honourable Itai Ndudzo, vavanga vari muenzi panzvimbo iyi uye zvakare vamwe vatungamiri vauya panzvimbo iyi vanosanganisirawo madzimambo pamwe chetewo zvakare nemakurukota anosanganisirawo vamiriri vedare reparliamende kudunhu reGoromonzi West, Honourable Beatrice Nyamupinga, kuMurehwa South, Honourable Noah Mangondo, pamwe chete zvakare nekuMarondera East, Honourable Mtokonyi. Muri kutarisa kufambiswa kwezvinhu pamwe chete nezvivakwa una Bom ini sa Felix Tapiwa Mhona angarova pakati pevamwe vauya kuzobatana nemhuri yekumutidziro wemutungamiri wenyika General Chiwenga pamhemberero idzi dzeupenyu hwaamai Mbuya Chivaredze Chiwenga. Ndini Lovemom Chakandiona masunungure via dot com.